Fil-Belt Valletta niltaqgħu ma' bini partikulari li għandu faċċata xi ftit jew wisq normali, iżda li mbagħad, hekk kif tidħol ġewwa, għandek issib teatru ferm sabiħ. Dan huwa t-Teatru Manwel. Il-Kavallieri kienu jorganizzaw diversi attivitajiet teatrali fil-bereġ u l-palazzi tagħhom. Fil-fatt huwa magħruf li l-kavallieri Taljani kienu ta' spiss jorganizzaw dawn l-attivitajiet fil-berġa tal-Italja. Jidher li mhux l-ewwel darba li kien hemm atturi professjonali li ġew Malta u taw rappreżentazzjonijiet tagħhom. Dan seħħ fis-seklu sbatax. Aktar minn 70 sena qabel ma nbena t-Teatru Manwel. Interessanti wkoll li kien hemm diversi attivitajiet għal fuq il-palk, kemm dawk reliġjużi kif ukoll kummedji. Kien hemm ukoll grupp ta' Maltin li fis-sena 1697, fi żmien il-Gran Mastru Ramon Perellos, kienu taw rappreżentazzjonijiet fil-Berġa tal-Italja. Matul dan iż-żmien ta' dan il-Gran Mastru saru aktar rappreżentazzjonijiet. Kien imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilhena li jingħata bidu għat-twettiq ta' ħolma li min jaf kemm kienu ilhom jaħsbu fiha il-kavallieri u l-Maltin tal-klassi għolja. Il-perit li iddisinja dan it-teatru mhuwiex magħruf. Hemm min jgħid li kien il-perit Romano Carapecchia, Perit Taljan li kien jaħdem mal-Ordni ta' San Ġwann. Hemm oħrajn li jgħidu li kien il-perit Franċiż François Mondion, il-perit militari li ħadem ħafna għall-Gran Mastru de Vilhena. Il-bini ta' dan it-teatru ingħata bidu għalih billi l-ewwel inxtrat xi proprjetà fit-triq li llum hija magħrufa bħala Triq it-Teatru l-Qadim. Imbagħad ingħata bidu għat-twaqqigħ u l-bini tat-teatru nnifsu. Ix-xogħol beda f'Marzu tal-1731, u għaxar xhur wara, it-teatru kien lest. It-teatru kellu forma ta' U. Iżda maż-żmien, din il-forma tal-platea inbidlet minħabba diversi tibdil li sar matul is-snin. Fil-bidu t-teatru ma kienx daqshekk imżejjen u ddekorat, Iżda aktar ma beda jgħaddi ż-żmien, aktar kompla jkun imsebbaħ. Il-palketti kienu iżgħar, iżda aktar tard ġew imżejna u anke ingħataw aktar spazju. Il-faċċati tal-palketti kienu ġew dekorati wkoll u b'hekk it-teatru ingħata dehra ferm aktar sabiħa. Fuq il-bieb tat-teatru għad hemm iskrizzjoni li kienet tpoġġiet f'dak iż-żmien li tgħid li dan il-post kien sar għad-divertiment onest tal-poplu. L-ewwel rappreżentazzjoni nżammet f'Jannar tal-1732. Kienet imtellgħa minn kavallieri Taljani. Matul is-snin bdew jittellgħu diversi rappreżentazzjonijiet u anke opri minn kavallieri tad-diversi lingwi. It-teatru kien beda jintuża wkoll biex jinżammu il-ballijiet tal-karnival, xi ħaġa li diġà kienet issir qabel mill-istess kavallieri. Biss, fl-istess teatru, kienu jiġu minn barra minn Malta gruppi ta' artisti professjonali u b'hekk kien hemm varjetà sħiħa. It-Teatru Manwel kompla joffri post ta' divertiment sakemm fit-tieni nofs tas-seklu dsatax, l-awtoritajiet Ingliżi bnew it-Teatru Rjal fil-Belt Valletta. It-Teatru Manuel beda għaddej minn perjodi ferm diffiċli minħabba li beda jkun abbandunat. Kien hemm żmien meta dan it-teatru kien mogħti biex fih jorqdu nies li ma kellhomx fejn jorqdu. It-teatru kien spiċċa mibjugħ lill-privat ukoll. Iżda fis-snin ħamsin Il-Gvern Malti għamel minn kollox biex dan it-teatru jerġa' jkun f'idejn il-Gvern ta' Malta. Inxtara lura u beda r-restawr tiegħu ħalli jerġa' jkun it-Teatru Nazzjonali ta' Malta. It-Teatru Manwel huwa meqjus bħala wieħed mit-teatri l-antiki fl-Ewropa li għadu jiffunzjona.